Сәйдәшев. Хәерле көн, хәзрәт. Хәерле көн, Гөлзина апа.
Менә ничек хәлләрегез, ничек яшәп ятасыз сез? Менә безнең яңа гына Милли шура рәисе Кострома өлкәсендә булып, э, анда татарларыбыз, милләттәшләребез һәм шул төбәктәге татарлар белән очрашты. Менә бүгенге көндә күпме татар бар Кострома өлкәсендә? А, Кострома өлкәсендә 2000-дән артык татарлар яши. А, Без инде больше инде мәчеткә тартмак өлебез татарларны, шуның өчен инде бөтен мероприятиеләр безнең а, инде Татарский автономияне без мәчеткә привязали и бөтен эшләрне бергә алып барабыз. Ансы бик әйбәт.
Сезнең бит әлеге мәчетегез дә мемориаль мәчет дип атала. Нишләп шулай ул? Мемориаль инде ул бит инде аның стройкасы зак барды, күп фикерләр булды. Сынашта инде килдек, что самый яхшысы берен икенче дөнья сугышында вафат иткән безнең бабайларыбыз, әбиләребез исеменә бер История булсын дип, тарих булсын дип, шуның өчен Мемориальный мәчет дип исем кушылды. Мәчетегез зурмы?
Мәчетебез, әлхәмдүлилләһ, зур, өч этажлы мәчетебез бар. Вот, шунда инде 500 дән артык кеше йөри җома намазларына, ланнар укый, 70 кә якын лан килә, суббота-воскресенье дәресләрен алалар. Шулай күп наста. Татар телен укытабыз тоже мәчеттә. Ришат хәзрәт, сез бит инде Омскида туып үскән татар баласы. Әниегез тамырлары белән Чуашстанның Шыгырдан авылыннан. Сез ничек Костромага килеп чыктыгыз? Костромага шулай инде Аллаһ Тәгалә иретә. Баштан бит инде мин укып бетергәч Чувашида 2 ел идем, Чебоксарда. Соңрак бер ел Мәскәүдә идем. Мәскәүдән соң инде киттем Читага,

Шуның өчен инде без при мечети татар теле школын ясадык. Шунда татарлар килеп, безнең татар теле укытып торган Ариф хататыбыз, ул минем беренче урынбасарым. Аның өчен файдасы бар, ул татар теле бирә, бер дә вагазлар сүләп, Шулай татарлар мәчеткә йөрергә тотындылар. Җома намазларына биш намаз вакытны укытырга тотындылар. Шуның да файдасын күрдек. Өлкәннәр дә килә, балалар да килә инде. Балалар да килә, да. Вот безнең Ринат әфәнди бар. Вот ул бөтен гаиләсен китереп, бөтен гаиләсе белән татар теле укырга килә иде. Ха, Карим гел дә мәчеткә килә, биш вакыт намазына килә, җома намазларына йөри. Шулай әкрен-әкрен тартылалар инде. Тартылалар да. Хәз, элеккеге мәҗлесләргә йөри идек, карыйсың, Бер-ике кеше бар кем намазга йөри, калганнары юк. Хәзер киләсең, наоборот, ике кеше, бер кеше кем йөрми, калганнары бөтенесе йөрергә тотындылар. Без инде основной безнең площадкада таралган чакырырга бу мәҗлесләр, шул мәҗлесләрдә инде вагаз сүләп, шулай чакырып, сүләп, файдасын шунда да күрәбез. Менә инде без һәрвакытта да дөньяда килү бар, китү бар, шулай бит инде, бала туа, соңгы юлга озатабыз. Менә андый вакытта менә исемнәр кушу балага, соңгы юлга озатканда мөрәҗәгать итәләрме татарлар? Татарлар, альхамдуллилла, киләләр. Безнең бит инде башка милләтләр мәшкә китерәләр ланларын, исем кушырга татарларныкы. Шул милли безнең калган гөреф-гадәтләр үгә чакырып, мәҗлесләр ясап, шул калды без, альхамдуллилла. Шулай йөрибез, йортларга да йөрибез исем кушырга. Ә менә соңгы юлга озатканда, мәеткә җирләгәндә аерым татар зияраты бармы? Бар,
бик каты иске зиятыбыз бар. Ул инде Хижибле 1151 нче ел салынган шундый зиратыбыз бар. Шунда вот в основном инде безнең татарлар. Шунда да мемориальный безнең доска бар, памятник бар. Аны вот киләсе елга, бу елга расширятьмә телибез. Чөнки табыла архивларны күтәрдек. Шул

Дин әхеле булып, шуны күп күрдем, главный каршы килмәсеннәр. Әлбәттә.
Булышлары анакая түгел, инде бер чиновник әйткән иде миңа, Ришат Рашидович, самая большая от нас помощь, что мы вам не мешаем. Шуның өчен безгә каршы килмиләр, шусы җиткән. Теләгән эшегезне эшли аласыз инде. Әлхәмдулилла.
Менә Гаит бәйрәмнәре, Корбан Гаете, Ураза Гаете, менә андый чаралар зурлап үткәреләме өлкә күләмендә? Үткәрелә, әлхәмдулилла. милләтләрнең дә килүен дә күрәбез. Дүрт ел элек алсак, гает намазына мәчеткә халык сыя иде. Хәзер бу последний елларда, ике елда ел последний гает намазына халык сыймый уже мәчеткә, хәтта мәчетебез зур, меңнән артык кеше сыя, мәчеткә сыйдыра алмыйбыз, урамда уже коверлар җәеп, урамда халык укырга тотынды. Гает намазларын. Ришат хәзрәт, менә бу быелгы ел 2020 ел ул безнең өчен сынау елы дип әйтергә дә кирәк, чөнки халык саны җан исәп алуда булачак Алла бирсә. Октябрь айында бер ай дәвамында итәчәк ул. Ничек уйлыйсыз, менә Костромада яшәүче милләттәшләребез үзләрен милләтең кем дип сораган вакытта татар дип яздырачаклармы? Алла бирсә язачаклар. Без инде бит инде Мероприятие үтте Костромада. Бик ул безнең өчен зур поддержка булды. Аның файдасы да милләтләр өчен, чөнки Татарстанда яшәгән халык берсәк аңламый аны. Башка өлкәдә яшәгәндә, шундый Татарстан поддержка килгәндә бик каты шуны хөрмәт итеп, күңелгә бик каты ята ул. Шуның өчен ул Мероприятиедә безнең Василий Габделгадерович сүләде шуны, килгәндә яздырыгыз, языгыз дип, и ну моның файдасы булыр. Алла бирсә.
Инде менә әңгәмәбезне төгәлләп, әйтергә менә халкыбызга, милләттәшләребезгә, татарларыбызга әйтергә теләгән теләкләрегез нинди булыр? Илк буларак тарихыбызны онытмаска. Тарихыбызны үрәнеп, тарихыбызны белеп, безнең алимларыбызны, безнең шигырь язучыларны белеп, шулар белән горурланып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен барыбызга. Ришат хәзрәт, менә шундый сорау булса, шәхси сорау инде. Менә туган тел, татар теле, ул ана сөте белән салына торган әйбер инде. Менә сез дә Омскида туып үскән кеше. Татарча сөйләшәсез. Менә Омскида татарча укыгансыз дип уйламыйм мин сезне. Татарча сөйләшергә кем өйрәтте? Өйдә безнең строго иде. әти-әни татар телендә сөйләштеләр. Шуның өчен без дә аларга карап, татар телдә генә үдә сөйләшәбез, әлхәмдүлиллә. Димәк, татар теле күңелгә әни сөте белән керергә тиеш. Дөрес, монысы дөрес, хак сүз. Амин, шулай булсын.
Һәм безнең һәрбер татарыбыз да үз туган телендә сөйләшсен, аралашсын дигән теләктә. Бүгенгә очрашу урыны Казан дигән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин Гөлнар Шәйхи сезнең белән саубуллашам.